Gurbannazar Ezizow, Tabut. Meniň atam bardy. Atamyňam tabydy. Onuň haçan, nähili sebäplere görä tabyt ýasadynyny bilemok. Ýöne men atamyň tabydynyň bardygyny bilýärdim. Tut agajyndan ýasalan şol berdagşy tabyt biziň ýerzeminimizde saklanýardy. Gijeler beýlede dursun, hatda gündiziň günortanlary hem ýerzemine girmek miýesser gelende, ýok zatlar ýadyma düşüp, depe saçym üýşýärdi. Iň beteri hem, ol tabyt mende adamyň kellesine gelip biljek Iň ýürek gysdyryjy, iň bir tukat pikirleri oýarýardy. Şäheriň giden bir raýonynda bizden başga hiç kimde tabyt bolmansoň, onuň hyrydaram kändi. Kä günler ikiläp-üçläp hyrydar tapylýardy. Özümiziň saklap ýören şu geň emlägimize men ne begenjegimi bilýärdim, ne-de gynanjagymy. Tabydyň hyrydarlary zor gapymyzy kakyp duransoňlar, men, Adamlar diňe ölýärler-ow! diýip, pikir edýärdim. Şol tabyt howlymyzda peýda bolansoň, atam bilen kakamyň arasynda ownukly ýerli çaknyşmalar döräp başlady. Kaka, sogap gazanmaga başga ýol ýokmudy? Diýip, kakam atamyň göwnüne degmez ýaly, seresabrak äheň bilen aýdýardy. Ýerimiz darlyk edenak, oglum! diýip, atam sakgalyny sypalaýardy. Ýolda-yzda oňa büdrejek gümanyň ýok, ol ýerzeminde. Ol-a şeýle welin, ýeri, weliniň näme? Howluda tabyt bolansoň, bu gün-erte ajal gelip ýakaňdan tutaýjak ýaly bolup dur. Atam şondan soň myssaja ýylgyrdy-da, Gowy bor, oglum, gowy bor. Käwagt ölüm hakynda pikir edäýmegem ýerliksiz bolmaz, diýerdi. Onsoňam özüň bilýäň, bu jelegaýda hiç kimde tabyt ýok ahyryn. Gürrüň şunda gutardy. Gapy bolsa şol kakylyp durandyr. Äkidilende üstüni ýukajyk tozan gatlagy basan tabydymyz gaýdyp gelende ýuwlup ardynyp, öz gögümtil reňki bilen enaýy öwüşgin berýärdi. Kakam ara wagt salyp ýene atama iglenerdi. Kaka diýýän-ä, şu tabyt saklamagyň gowy niýetmi? Gowy niýetmi, erbet niýetmi, onçasyny özüň bil. Ýöne adam diýeniň sen isleseňem ölýändir, islemeseňem. Il derdine ýarajak şaýyň şumaň bolsa, saklamak erbet däldir. Ine, men erte ölerin. Şonda nädersiň? Iki sany ýassa çalmanyň üstünde ýuwup, şoňa mündüribem ýola salaryn diýjekmi? Atamyň gaharynyň gelenini bilip, kakam ýene yzyna dolanardy. Adamlar bolsa şo-ol gelip durandyr. Wagtal-wagtal atam tabydy howlynyň ortasyna çykaryp, sallançak bejeren ýaly onuň gowşan çüýlerini berkiderdi. Eger reňki solupdyr diýip pikir etse, alardy-da reňkläp goýbererdi. Şeýle söýgi bilen tabydy bejerýän atama men näme diýip näme aýtjagymy bilemokdym. Onuň ähli duýgusy ölen bolara çemeli diýip içimi geplederdim. Ýaz geçip tomus, tomus geçip güýz geldi. Baglaryň saralan ýapraklary ýene şeýle bir göwünsiz gaçýardy welin, göwnüňe bolmasa, olar, iň bolmanda, ölümiň öň ýüzünde, howada bir salym saklanmaly diýýän ýalydy. Günleriň birinde kakam piýan bolup gelip, atamdan idinsiz. Tabydy ýerzeminden çykardy-da, ony palta bilen kül-owram etdi. Kim saklasa şol saklasyn. Men indiden beýläk beýle jeza çydam edip bilmen. Penjireden seredip duran atamyň gazaply sesi gulagyma ildi. Haý, wenezzyna! Şundan başga bir sözem diýmedi-de, içini çekip, aşak çökdi. Penjiräniň aňyrsynda onuň nä halladygyny bilemok. Bilmänime-de şükür edýärdim. Güýz paslynyň irginsiz ýagşy ýaly, tabyt gereklilerem şo-ol gapyny kakyp durandyr. Tabyt-a ýokdur! diýen jogaby eşidensoňlar, olar ýagşyň astynda niräk gitjegini bilmän aljyraňly halda maslahatlaşýardylar. Aý, bul-a bolmady! diýşip zeýrenýärdiler. Şeýle ýagdaýy görensoň, atam ahmyrdan hem gynançdan ýaňa müzzerip galýardy. Kakamyň ýüzüne gazap bilen seredýärdi-de, öz jaýyna geçip gidýärdi. Tiz wagtdan soň segsene ser uran atamyň haly ýaramazlaşyp ugrady. Ýanyny mazaly ýere beren atam täretinem düşekde etmeli bolýardy. Onuň indi galmajagyna gözi ýetensoň, kakam dogan-garyndaşlarymyza, dost-ýarlarymyza habar etdi, Hoşlaşmakçy bolsaňyz, gijä galmaň. Esasy geljek adamlar gelip ýetişenden soň, Atam uzak jepa çekmän jan berdi. Pahyr, agşamara jan berensoň, ertir ir bilen jaýlamaly diýen maslahata gelindi. Ertirki gopjak howsaladan hiç kimiň habary bolmansoň, kakam haýal etmän atamyň doganyna ýaşulymyza tabydyň ýokdugyny aýtmaly boldy. Şuňa-da şükür. Adamlar tabyt gözleginde iki ýany urnup ugradylar. Gijäniň ýaryna çenli tabydy bolaýjak adamlaryň hemmesiniň gapysy kakyldy. Gidenem iki elini burnuna sokup gelýärdi. Beh, adamlar hem meniň kakam ýaly pikir edýän bolara çemeli. Şol şum zady bir saklamaly, gerek bolsa ilçilikdir, elbetde tapylar diýýändirler diýip men içimi gepledýärdim. Uly bir şäherde tabyt ýokdy. Ahyry, daň saz berende bir ýagşy adam gapymyzyň agzynda maşynyny duruzdy-da, howla gygyrdy. Birki sany adam çyksyn-how! Howla reňki saralan, çagşap giden tabyty saldylar. Ilçilik-dä, şuňa-da şükür. Gün guşluk bolanda atamy tabyda mündürip ýola düşdük. Men öňem bu ýoldan telim gezek geçipdim. Emma ol hiç wagt şu gezekki ýaly tagaşyksyz geň bolup görünmedi. Elleriň üstünde jygyllap barýan betgelşik tabytda ýatan atam. Göwnüme bolmasa, häzir kellesini galdyryp, Oglum, maňa çekişdiriçi reňk getir, bu tabydy päglikden çykma edeli diýäýjek ýalydy. Adam soňky gezek ynjamaz ýaly, tabytlar berk bolmalydyr. Gerek bolaýýar.